מיין נײַן און נײַנציק איז אויך געווען א גרויסע די גערעכט, ס'געווען נײַן און נײַנציק, אבער וואס זאל מען טון, ס'דא אזאך ווי סימבאליזם, מיילסטאונס. הונדערט איז א סימבאלישע נומבער. יא. אקעי. און איך וויל טאקע דיך באדאנקען, שכוח פאר, מיך וואלט נישט בייגעפאלן די איידיע צו האבן אזא פראגראם ווען נישט דו אינווייטסט מיך און דו ברענגסט מיך אריין דא. סאו טענק יו. און למעשה נאכן אנהויבן עס טון, כ'האב הנאה, כ'פריי מיך אז כ'האב געהאט הונדערט שמועסן מיט מיינע צוהערער. הונדערט, און אם ירצה השם אויף ווידערזעהן ביי די צוויי הונדערטסטע. אם ירצה השם, סייעתא דשמיא.
און פארדעם אויכעט.
אקעי. סאו יא. און ברוך השם מאכסט א זכות. יא, ס'איז א גוטע צייט, ש'טאר מען דא פאר פסח, און ס'איז א זכות, יא, כ'מיין וואס דו ווייסט אליינס, ס'איז א זכות אז עס האט נאר געהאלפן אידן און גרינגער געמאכט זיך דאס לעבן, זיי געגעבן דירעקשאן, געהאלפן בעסער מאכן די קשר מיט זיך, מיטן אייבערשטן, מיט אנדערע מענטשן, מיט די ארומיגע. ס'איז א זכות. ברוך השם, איי'ם העפי. סאו, לאמיך אויפברענגען א שאלה דבר בעיתו. דבר בעיתו מה טוב. זיך טון אז ס'איז דא אזא פסוק, איך מוז עס נוצן. אז ס'איז אזא מין ס'איז כמו ערב פסח'דיגע שאלה. און ער הייבט טאקע אן די שאלה אזוי, אז מ'האלט איצט אינמיטן אויסרייניגן די הויז פון חמץ, יא. איך וויל וויסן וואס איך קען טון צו מאכן פסח קלינינג ביי מיר אליין פון געוואוינהייטן וואס זענען נישט גוט פאר מיר, און אויכעט נעגעטיווע נעגעטיוו מחשבות וועגן זיך אליין, גילט. פיס, פחדים, געוויסע זאכן, רגילית'ן און התנהגות'ן וואס זענען נישט גוט פאר מיר, וואס קען איך טון זיי צו טוישן? א. וואס איז וואס איז די אויספיר פון די שאלה? צו האסט עס זעלבסט קענסט געבן אפאר טיפס וויאזוי צוצוגיין צו דעם? צו מאכן פסח'דיג ביי זיך אליינס? גוטע קשיא.
יא.
און די סימפל תירוץ אין איין ווארט. איז וואס די באטאם ליין פון פסח איז צו ארויס גיין פריי יא צו זיין פריי סאו ווער גייט ארויס פריי וואס הייסט ווער גייט ארויס פריי די איד די אידן די אידן
און וואס איז געווען וואס איז די חילוק פון פאר דעם און נאך דעם קיין ספיריטשעל לעוועל יא דאס איז לכאורה די שאלה. ווען דו ביסט אין מצרים ביסטו געווען אונטערדרוקט אונטער פרעה און דו ביסט פיזיקלי ארויסגעגאנגען, וואס געשעט יעצט ווען איינער ווערט א בן חורין אן א ספיריטשול לעוועל אז ער איז נישט משועבד צו די נידריגע חלקים פון די סייקי, פון די נפש, פון די. זאכן וואס שלעפן אראפ, האלטן פארכאפט און טראגן אוועק פון וואו אונז וויל מיר באמת זיין, וואס אין אנדערע ווערטער זיי טראגן אונז אוועק פון זיך אליין, יא. אקעי. ס'איז אביסל אינטערעסאנט אזוי פאר אונז גיי מיר אריין די שמועס וועגן ס' אזוי האלב חסידיש די שמועס אזוי האלב ספיריטשול און האלב מענטל העלט עמאשענעל און אבער ס'איז אמת אז אלעס איז צוזאמען ס'איז אלעס איין לי סאו אויב אזוי איך מיין איך גיי טרייען צו יוזן די לענגווידזש. בשס ח פון איי עף עס. אקעי, כ'מיין דו ביסט די עקספערט, וואס דו פילסט שטימט פאסט דא די מערסטע אריין יעצט. פארוואס
פארוואס איי עף עס? פאר אפאר ריזענס, קודם כל איי עף עס איז א ספיריטשול מאדעליטי ווען ס'קומט צו מענטל און עמאשענעל העלט. אקעי.
די יסוד. וואס הייסט א מאדעליטי?
א מהלך? א מהלך אין טערעפי? א מהלך אין טערעפי, סאו די חידוש פון איי עף עס איז עס איז נישט נאר א מהלך אין טערעפי, ס'איז א מהלך פון לעבן אויכעט.
ווען דו לערנסט די שיטה פון IFS ווייסטו נישט נאר וויאזוי צו קענען עקספיריענסן גוטע טעראפי אלס טעראפיסט אדער אלס קלייענט, נאר דו לערנסט א וועג וויאזוי צו קוקן אויף די גאנצע לעבן און אויף אלעם וואס אונז גיימער אריבער אין לעבן. אקעי. און די יסוד פון IFS איז אז יעדער איינער האט א סעלף.
די עצם, מיין וועזן, מיין עכטע ביאינג, קאור ביאינג, עסענס, יא. מה שאין כן אסאך אנדערע מהלכים אין עולם הסייקאלעדזשי אדער פערסאנאליטי לאו דווקא עגריען און קוקן אויף דעם, זיי קוקן אן די זעך פון א מענטש ווי א ליידיגע זעך וואס ווערט אויפגעבויעט און באקומט זיינע נעיטשורס דורך זיינע נערטשורס וכו'. דאס הייבט אן מיט א הנחה אז דער מענטש באשטייט קודם פון א קאור עפעס. אקעי.
יעצט, ער, דער וואס האט געמאכט IFS, ער האט עס געזען פונעם שטח. דאס טייטש ער פלעגט ארבעטן מיט מענטשן וואס האבן זיך געמוטשעט מיט כל מיני זעכן. יא, דער שואל פרעגט וועגן עדיקשאנס און זעכן וואס איז באמת שווער זיך ארויסצודרייען פון. וויאזוי קען איך מיך ארויסדרייען דערפון? סאו ער האט געטרא און ער האט געארבעט מיט כל מיני מענטשן וואס די רעגעלע גוד אולד טערעפי האט נישט געהעריג געארבעט מיט זיי, און ער האט געזען כל מיני זאכן, און ער האט געזיצן און געהאט טיפע עכטע ווארעמע שמועסן מיט זיי, און פון דארט האט ער אויפגעקומען מיט די גאנצע שיטה, וואס די יסוד פון די שיטה איז אז יעדער איינער האט א סעלף,

איז זענען זאכן מסודר דעמאלטס עדווענסט זיך די מענטש אין די רייט דירעקשאן ווי ער דארף אנקומען, אבער אויב פאר וואטעווער ריזען א מענטש איז דורך געגאנגען געוויסע זאכן אין זיין לעבן סיי פון ווי ער קומט דאס טייטש אסאך מאל קען מען איבער נעמען זאכן פון די פאריגע דזשענערעישאן און אסאך מאל וועגן געוויסע זאכן וואס איז געשען צו דיך. האסטו דיך אויסגעלערנט צו טון געוויסע זאכן וואס דאס רופט ער די פארטס, און ס'האמיר שוין גערעדט פון אייער פעסט אין די פעסט אבער איך וויל מיך פשוט באציען צו דעם גיב איך א קליינע הקדמה, און ווען א מענטש'נס לעבן ווערט געפירט דורך זיינע פארטס, ווען ער איז בלענדעד מיט איין פארט אדער עטליכע פארט דעמאלטס איז דא כאאס און דעמאלטס איז א מענטש זייער אומצופרידן מיט זיין לעבן.
און די פארטס זענען צוטיילט, א חלק זענען עקזיילס.

פאר צוויי, איינס פאר זיין אייגענע טובה אז ער זאל נישט דורך גיין די צער וואס ער איז דורך געגאנגען אין די פרעס. ווער די מענטש די קאור פעל? סאו לאמיר צוריק גיין, אונז גייען מיר צו שנעל, סאו לאמיר צוריק גיין, עקזיילס זענען אלע וואלנערעבל צוקלאפטע פילינגס, עקספיריענסעס, וואס די מענטש איז דורך געגאנגען אין זיין לעבן, שעים, גילט, טראומעס, צער, כל מיני אטעטשמענט אינדזשוריס, אלע שוועריגקייטן וואס די מענטש איז דורכגעגאנגען וואס ברענגט אים ארויף שווערע פילינגס, גייען אריין אין די כלל פון די עקזיילס, אין די משפחה פון די עקזיילס, און ווען די עקזיילס קומען ארויף מאכן זיי דעם מענטש פילן זייער זייער נישט באטעמט, ער פילט זיך שלעכט, ער פילט צער, ער פילט צעבראכנקייט, ער פילט פארשעמט, ער פילט גילטי, און די מענעדזשער'ס וועג פון דיעלן מיט דעם איז אזוי ווי ער זאגט צו איך גיי מער קיינמאל נישט גיין דארטן אדער איך גיי מער קיינמאל נישט טון דאס פון היינט און ווייטער גיי איך שוין אייביג גיי מיך מער נישט ברענגען אין דעם מצב וואס האט מיך גורם געווען דעמאלט צו יענע שווערע איבערלעבעניש. יא. דאס טוט די מענעדזשער. יא. אקעי.
און און זיין גאול איז קודם כל די מענטש זאל נישט ווערן געטשעפעט כדי כדי נישט ארויפצוברענגען נאכאמאל די ווייטאג, און ווען די ווייטאג איז דא איז דא, און אויב איז ער נישט מצליח צו צו אפהאלטן, למשל ער האט געטרייט אז דער מענטש זאל פון היינט און ווייטער זיין א פערפעקשעניסט, וואס אויב גייט ער זיין א גוטער פערפעקשעניסט גייט ער מער קיינמאל נישט מאכן קיין מיסטעיקס און ממילא גייט מען אים קיינמאל נישט פארשעמען אדער ער גייט זיך נישט פילן שלעכט און ער טרייט צו זיין א פערפעקשעניסט, אבער קענסט דיך קיינמאל עניוועי נישט צושטעלן צו יעדעם איינעם. סאו גייט מען עניוועי האבן טענות, קומט אויס אז די פערפעקשעניסט האט עניוועי נישט געארבעט, און די גילט אדער די שעים אדער וואטעווער איז ארויפגעקומען עניוועי, און וואס טוט מען יעצט, די עולם פייפט, לייק די מענעדזשער האט נישט מצליח געווען, דער עולם איז ארויסגעלאפן, די עקזייל איז ארויסגעלאפן, און ער פילט יעצט פארשעמט, און ער פילט יעצט גילטי, און ער פילט יעצט פילינגס, נעגעטיוו פילינגס וואס ער וואלט נישט געוואלט פילן, איז דא א גרופ וואס הייסט פייער פייטערס, די פייער פייטערס זייער דזשאב איז צו בארואיגען, צו סאוט'ן די סיסטעם אז זאלסט נישט פילן די אלע זאכן, לאמיר זאגן האסט נישט מצליח געווען צו טון דיין דזשאב אזוי ווי עס דארף צו זיין, איז דא כל מיני ביהעיוויערס וואס זייער דזשאב איז לאמיר שור מאכן אז דו זאלסט נישט פילן די שלעכטע פילינג וואס איז ארויף געקומען. וויאזוי מאכט מען זיס? מיט מיטן דיך מאכן ביזי מיט זאכן וואס דו ענדזשויסט, כל מיני עדיקשאנס און אזעלכע מיני זאכן, פון שלאפן ביז שאפינג ביז כל מיני זאכן פון טעקנאלעדזשי, אווער איטינג, אלע מיני זאכן כדי זאלסט נישט פילן די די צער. סאו האבן מיר דערווייל גערעדט פון דריי גרופס, איין גרופ זענען די עקזיילס וואס זיי פילן זיך שלעכט, די צווייטע גרופ איז די מענעדזשערס, די פראטעקטערס וואס זיי מאכן שור אז זאלסט נישט פילן די דאס, און די דריטע גרופ איז אויב די פראטעקטערס זענען אדורכגעפאלן און די עקזיילס האבן זיך ארויסגעכאפט פון גלות און די פילסט שלעכט איז דא א סיסטעם פון פייער פייטערס, די פייער לעשערס. און אזוי און און דערווייל איז נישט דא קיין זכר פון די סעלף. יא, ס'איז אלעס, די עקזייל שלעפט אהין, די פראטעקציע שטופט אהער, און די פייער פייטער קומט אויסלעשן וכו'. ווי בין איך? ווי בין איך?
דאס איז די שאלה. ס'איז דאס דא, איז מיט דעם ארבעט די מהלך פון סעלף. יא.
סעלף איז די די וועג, די, לאמיר עס אנרופן ביי אונז איז די נשמה. די סעלף איז די נשמה. די סעלף איז די עסענס פון די מענטש, די מענטש אליינס, וואס ווען א מענטש איז מצליח, ס'איז אייביג דא, מ'דארף נישט אויפבויען די סעלף, און מ'דארף נישט טון עפעס כדי צו באקומען, יעדער איינער האט עס עז איז, ער איז דא, איך בין דא, דו ביסט דא. טהורו הי', ס'איז דא, דא איז עס, און דו דארפסט עס נאר טרעפן, און דו דארפסט יוזן די סעלף. דארפסט, כ'האב נישט ליב די ווארט, די ווערטער וואס איך נוץ יעצט האב איך נישט אזוי ליב, כ'האב נישט ליב די ווארט דארפסט, און כ'האב נישט ליב די ווארט יוזן, אבער די בעסטע וועג איז ווען דו ביסט מצליח צו אריינטאנען אין דיין סעלף, און פון דיין סעלף ווייזן די פילינגס וואס די סעלף האט. וואס איז רואיגקייט, קריעטיוויטי, קארעדזש, לייק אזוי ווי א מענטש פילט ווען ער איז באמת סעלף קאנפידענס, ס'איז עיט סי'ס, קאנעקטעדנעס, און פון די פלאץ זעה דיינע אפגעמוטשעטע עקזיילס אדער שווער ארבעטנדע פראטעקטערס, מענעדזשערס אדער די פייערפייטערס פון דארט, ווי מער דו גייסט אריינברענגען דיין סעלף און דו גייסט ווייזן דיין סעלף פאר די פארטס, דיינע פארטס גייען זען, כ'גיי נישט יעצט געבן דעם גאנצן קורס אבער די באטאם ליין איז ווען דו ביסט אין סעלף, ווען דו ביסט מצליח צו נעמען דעם אטעם, זיך בארואיגן פאר א מינוט און קוקן אויף דיך פון א עכטע, ווארעמע, קאנעקטעד, קארעידזשעס, קאם פלאץ, און פון דארטן זען וואס ס'קומט פאר מיט דיך, פון דיינע אלע פארטס וואס זענען נישט בסדר, אלע ביהעיוויערס וואס דו גייסט אריבער האט א סיבה. און פון די פלאץ קענסטו, סאו אלע מצוות פון פסח איז דיזיינד לכתחילה צו ברענגען די מענטש צו סעלף, דאס מיינט א זיין א בן חורין, סתם דאס איז מיין איידיע וויאזוי צוצוגיין, סאו צו ענטפערן די שאלה לויט די טעארי איז ווען דו גייסט זעהן, ווען דו גייסט וויסן דיין עכטע אמת'דיגע מעלה, רבי עקיבא מאיר זאגט, וואס איז די חילוק פון א בן חורין און א עבד? א עבד איז דאך אויך בעצם עבדי בהפקרה ניחא ליה, א קנעכט האט ליב הפקרות, פארדעם האט ער זיך לכתחילה אויפגעסיינט צו זיין א עבד, וועגן ער טוט זיך זיין דזשאב, וואס ער האט צו טון א גאנצן טאג, און אלע זיינע בילס ווערן געקאווערט. אויך לכאורה איז ער זיך אמארט די געווען חרם וואס איז די חילוק פון דעם און דעם. ער האט אויף געטוישט די אויל שטאטס הונדערט אנדערע.
עקזעקטלי. עקזעקטלי און ס'איז נישט ער באמת וועגן ער קען נישט באמת טשוזען וואס ער וויל. יא ער קען נישט ער קען נישט באמת בוחר זיין וואס ער וויל ער איז באמת א גאנצע צייט משועבד צו וואס זיין בויך זאגט די זעלבע זאך ווען א מענטש איז פארכאפט מיט זיינע פארטס מיט זיינע תאוות מיט זיינע צוקוועטשקייט און צובראכנקייטן, ווערט ער אויך געפירט ביי די נאז דורך אלע זיינע מידות און אלע זיינע זאכן.
און א סימפל וועג איז די פסח איז אזוי ווי לייקן, קודם כל קלין אויף אלעס, יא, לאמיר אנהייבן פון זיראו, ווער ביסטו, פארוואס ביסטו דא, דו הייבסט אן זען, אקעי, סאו מיין שורש איז, איך בין א איד, איך בין אמאל געווען אין מצרים, נאך פאר דעם, אברהם אבינו, יא, די אייבערשטער האט צוגעזאגט אז ער גייט שיקן אין מצרים, און ער האט שפעטער ארויסגענומען פון מצרים, און ער וויל עפעס פון מיך, וואס וויל ער פון מיך? נאכדעם וואס איך זעה ווער איך בין, און ווער האט מיך דא אראפגעשיקט, און וואס וויל ער פון מיך, פון דארט און ווייטער קען איך אנפאנגען זען, אקעי, יעצט פארוואס פיר איך מיך אויף די וועג ווי אזוי איך פיר מיך אויף? וויל איך מיך דען באמת אזוי אויפפירן? און פאר דעם על פי חסידות טאקע די גאנצע זאך פון ספירת העומר איז עבודת המידות, יעדע וואך ארבעט מען אויף נאך א סעט פון מידות, און ס'איז דא כל מיני, מיין טאטע זכרונו לברכה פלעגט זאגן אז אז לכאורה די זאך וואס מ'האט די מערסטע געדרוקט פון אלע יארן, די ספר וואס איז די מערסטע דא, איז הגדה של פסח. וואו.
און ס'איז, ער טראכט אריין טאקע ס'איז דא אזויפיל מיני הגדות און אלע מיני ארכיוון וואס מען טרעפט, א חלק פון די זאכן וואס מען קען זעהן, וואס מען קען מעסטן די לעוועלס פון די דור ווי זייער רוחניות האט געהאלטן, איז לויט וועלכע אגודה זיי האבן געהאט, און די ארט וואס זיי האבן, אינטערעסאנט. יא, זייער אינטערעסאנט, אינטערעסאנט אבזערוועישאן. יא.
סאו וואס מאכסטו? וואס איך מאך פון דעם איז. אז די די חילוק פונעם בן חורין און די עבד, די חילוק פון איינער וואס איז באמת פריי, און איינער וואס איז פריי כאילו ער איז א עבד, די עצם זאך איז פרידאם. אין IFS טוט מען עס אויף א טיפערע לעוועל, מען זיצט מיטן טעראפיסט און מען ס'איז דא וועגן וויאזוי צו טרעפן די סעלף, ס'איז אויך דא בוקס און וכו', אבער די איידיע איז, טרעף די פלאץ אינעווייניג אין דיך וואס איז קאנעקטעד מיט די אייבערשטער, וואס איז קארעידזשעס, וואס איז. פראוד צו זיין א איד וואס וויל זיין ערליך, וואס וויל נישט די חמץ, וואס, פארשטייסט אביסל האו דו יו פיק איט אפ עכפ. אזוי ווי דאס האסט געזאגט זייער שיין און זייער זייער קלאר, זייער זייער קלאר און זייער זייער שיין מסדר געווען.
אין אנדערע ווערטער ווען די שואל פרעגט וואסערע טיפס קען איך זאגן, די טיפס איז נעם דיך צאם, טרעף דיין זיך, טרעף דיין דיך, טרעף דיין קאנעקשאן ווי דו פילסט דיך היימיש און באטעמט מיטן אייבערשטן און מיט אידישקייט און מיט גוטע געוואוינהייטן, און זע וואס דו אליין ווילסט טון, אדער וועלכע ריסארסעס דארפסטו האבן כדי צו קענען ארויסגיין. איך מיין אז איינע פון די שטערקסטע זאכן איז די אידענטיטי, ווער בין איך? איך בין נישט דער וואס. כאילו אויב די איד וואלט זיך אידענטיפייד אלס.

און פון דארטן ביסטו אריין אין א אין א קרעש קורס אין געוויסע וויכטיגע נקודות אין IFS, און יא וויאזוי מען קען די די די סעלף, יא די קאור, וואס מער מען ברענגט אים אריין וואס מער ס'ווערט נתגלה וואס מער מען לאזט זיך זיין אין קאנטאקט מיט דעם, אלץ גרינגער ווערט צו דיעלן מיט די שוועריקייטן וואס קומען פון די צוגאבן, פון די עדישאנס. וואס יא אקעי זייער קלאר. גרויסן שכוח יוסף זאב. שאלות פאר די פראגרעם קען מען שיקן תחילה ווי איך פארשטיי איז אויף טעקסט אדער מען קען לאזן א קורצע קלארע מעסעדזש אויכעט אויף טרי פאר.